Син сагыз күрсәтеп ятасың, что ли, миңа анда? А, көдрә-бөдрә чәчле бер әдәм сагыз күрсәтеп ята миңа. Ә, телен күрсәтә икән. А, телендә сагыз бар. Сөйләшәсез инде. Безне яздыра башлаганнар. Әйдәле, исәнләшик башта. Ассаламу алейкум, җәмәгать. Сәлам, дуслар.
Аңлагансыздыр, без яңалыклар форматыннан әз генә күчендек һәм яңалыклар форматын үзгәрттек гомумән. Әгәр дә хәтерлисез икән, безнең монда өстәл бар иде. Димәк, өстәлсез яңалыклар була бу. Димәк, өстәлсез яңалыклар була. Һәм гомумән яңалыклар түгел. И, шуны бит, әй, гүзәл. Башлыйк әйдә.
Дуслар, хәзер әз генә генә аңлатып китик. Биредә чынлап та ир яңа тапшыру яздырылачак бүген. Һәм атна саен без сезгә менә шундый яңа форматтагы кызыклы яңалыклар тәкъдим итәчәкбез. Инде әйтеп үткәнемчә, без чынлап та яңалыклар сөйләячәкбез. Ләкин Роберт алып килгән яңалыкны мин белмим. Мин сөйли торган яңалыкны Робертның ишеткәне юк. Гомумән.
Буннан нәрсә килеп чыгар? Алдагы минутларда бергәләп күрербез. Үзегезчә бәя бирерсез инде шунда. Әйдә, Роберт, башла. Россиянең футбол буенча җыелма командасы Хорватиягә 1-0 исәбе белән оттырып, турыдан-туры дөнья чемпионатына эләгә алмады шул. Шушы да булдыма яңалык синең, Роберт. Юк, нишләп алай дисең?
Аларның чемпионатка эләгә алмавы көн кебек ачык иде миңа. Мәсәлән, менә кичәге уен буенча, уен буенча, чыннан да алар чыгарга тиеш түгелләр иде. Чөнки хәтта ул голны да без керттердек бит икән. Роберт. Алар, алар керттермәде.
Кудряшов. Бу уен башланыр алдыннан ук аны карарга да кирәкмәвен мин инде яхшы аңлый идем. Э, ләкин моңа да карамастан э, футбол бәйрәме тагын мартта булачак яз көне э, россия җыелма командасы стык матчлар уйнаячак алар 12 команда арасында бәлкем шуннан соң алар чыга алачаклар өметләнәбез бу безнең өчен бәйрәм барыбер карыйбыз 8 мартка барча хатын кызлар бәйрәме каршында алдыннан Җиңә алмыйча, барча хатын-кызларның кәефен төшерәчәкләр икән әле. Ну нәрсә сөйли бу хатын? Ну нәрсә сөйлисең бу вообще? Нәрсә сөйлисең бу вообще, а? Алга таба дәвам итеп, э, Гүзәл үзенең яңалыгын тәкъдим итә һәм инде э, шаккатыра алыр микән ул мине? Таң калдырыр микән бу чибәр ханым?

Ир кешенең битенә кеше йомышын башкарган. Юк, бу чынлап та. Бу яңалыкны ачып укыйм. Димәк, чыгышлары вакытында җырчы Теләгән берәр кешегә сәхнәгә чыгарга тәкъдим итә һәм үзенең ниятен дә белдерә. Һәм табыла бит шундый кеше. Ир кеше сәхнәгә чыгып баса да, ә җырчы әйткәнен эшли. Кеше йомышын нәкъ менә битенә башкара. Алтын яңгыр бит бу. Алтын яңгыр. Бу Америкада дисеңме? Роберт, монсы мәгълүм түгел. Ләкин син чыгарыймы шунда? Шундамы?
Әйе. Юк, мин бер ничек тә чыга алмасым. Ләкин мин э, бу менә аның гамәленә карар идем, кылыйдан гына хат. Шул бәлки ул шундый теге алтын тавышлы җырчы булгач. Алтын тавышлы җырчының. Җирәнгештә тигәннәр. Алтын тавышлы җырчының алтын яңгыры. Әйдә, чираттагы яңалыкка күчегә дә чынлап укшыта башлады. Ә беләсеңме? Беләсеңме нәрсәгә кичә э, безнекеләр җиңелде? Чөнки Хорватиядә дә алтын яңгыр яуды.
Роберт, ә син минем тапшыруымны карадыңмы? Тальяннарга моң өрүче дигән тапшыруны. 30 меңгә якын кеше караган. Телефоныңны алып кой. Ә мин барыбер укыйм бит үземнекен.
Әйдә яздырабызмы? Чираттагы яңалык синнән. Алга таба дәвам итәбез. Romer Influence Ranking. Мин дөрес әйтәмме, дөрес укыдыммы? Мин моны Россиянең аңламадым. кайсы танылган кешесенә сез ышанасыз дигән исемлекне бастырып чыгарган. Беренче урында безнең россиялеләр беләсең кемгә ышаналар? Кемгә Путингамы?
Юк.
Дуська.
Икенче урында беләсеңме кем? Кем? Э, сиңа ошаган шәхес менә сиңа юк син аны ошатасың ошатасың ошатасың э, эшчәнлегенә син аны гашыйк э, собчак юк мин аны чынлап та тапшыруларым бар инде өченче урында беләсеңме кем кем көдрә бөдрә чәчле бу түгел бу ваня әллә юк ваня түгел варламов һәм дүртенче урында ивлеева
Менә Син боларның кайсына ышанасың? Боларның берсенә дә ышанмыйм. Ә юк, Варламовка әле теге әзмәс булса да ышанам, менә ничектер, менә белмим, менә шулай, ну, үзенә менә җәлеп итә, беләсең, ул тарта менә ничектер. Һәм менә ул исемлектә тагын ул где-то бер 6-нчы, 7-нче урыннарда Пивоваров та бар. Менә ышанам аңа менә ничектер. Ә менә син үзең кемгә ышанасың? Татарстан түрәләреннән, әйтегендә, танылган шәхесләреннән.
Роберт, син нишләп бүген суд приставы кебек киенеп килдең ул? Юк, мин сиңа башка сорау бирәм. Ә син гомумән миңа башка башка сорау бирәсең. Без бер-беребезне аңламадык. Син кемгә ышанасың? Татарстанның кайсы э, танылган кешесенә син ышанасың, Гүзәл? Ты заколебалась, что мы дигән кирдә торам синдә. Я тебе говорю, шамы болмамен. А мин тартып чыгарам, бля. Аңламаганнар өчен.
Түгел. Дудь ул блогер.
Э, икенче урында Ксения Собчак блогер. Өченче урында э, Варламов блогер. Дүртенче урында Ивлеева блогер. Белдегезме хәммәсен дә? Менә блогерларга гына Галәмәт ышаналар. акыллы кешеләргә ышаналар инде. имә. Кемнәргә?
Галәмәт акыллы кешеләргә. Бек.
Я, Гүзәл! Син нинди яңалык белән монысын да шаккаттырырсың мине. Кеше йомышы белән, кеше йомышы белән или кеше йомышы белән. Ой, чәчләре дә чәчләре. Нәрсә керосин куйды? Как керосин куйды?

Коммуналь хуҗалыкка бәяләр 6,2 проценттан да югарыракка артырга тиеш түгел. Менә сиңа яңалык. Шатланыргамы монда? Әллә көенергәме? Әллә инде утырып җыларгамы? Әйе. Э, син, мәсәлән, э, фатирың өчен күпме түлисең? Менә мин э, бу сорауга җавап биргәнче, мин Безне караучыларны тынычландырырга ашыгам, Санкт-Петербургта, мәсәлән, 6,3 процентка арттыра алалар икән. Бездә 6,2 процент. Кагына.
Мәсәлән, син үз фатирың өчен күпме түлисең коммуналка? Бер 6 меңләп чыга бугай. Безнең дә шул тирәдер инде. Димәк, ничә сумга тагын күтәреләчәк? Син, син бит безнең бишлегә генә укыдың, Калькуляторыңны алып исәпләп кара, син монда минем бишлеләрне тикшермә, яме? Хәзер мин синең башка фәннәреңне тикшерә башлыйбыз. Так. Әйтәм бит җүләре дип. Безгә санап чыгардылар. Әйе, синең бишлегә укучы дусларың 360 сумга күтәреләчәк. Ул бишлегә укучы дусларының да калькуляторы бар шул. Балык, балык, балык, балык, бар икән, әйе, гүзәл. Алга таба дәвам итәбез. Җәмәгать, өченче яңалыгым.
Тукта, мин чәчемне рәтләдем ишә. Син чәчеңне рәтләгән вакытта мин өченче яңалыкны укырмын да. Ә, Кичә бөтен Россия халык санын алу тәмамланды. Тәмам. Син катнаштыңмы?
Әлбәттә катнаштым. Мин дә катнаштым.
Ләкин мин Кем дип язылдың?

Җәмәгать, шуның белән безнең яңалыклар тәмам. Вәссәлам, шуның белән, әйе. Аның әйтәсе яңалыклары тәмам минеке бетте бит инде, әйме. Бәлкем менә безнең операторыбыз да берәр нәрсә бар да, эй, оператор! Уян! Уяк йоклап ята. Оператор, тор әйдә, бармы синдә яңалык?
Яңалык бар. Казанлылар Каен урманында орел һәм решка алып баручыннан 100 доллар эзләгәндә агач төпләрен казып атканнар.
Бу бит бу бит закладчиклар. Бу бит закладчиклар йөри Казан урманнарында. Кемдер э, заклад картыннан барып, теге начарай берне эзләйем диеп барып, 100 э, доллар таба һәм шул заклад опять заклад кылар кыта инде. Ә менә мэрия белән алдан килешеп сөйләшеп эшләгән булсалар, бәлки кирәкле җирләрне чистартып түләүсез генә чистартып казытып та киткән булырлар иде сен хаман шул э, не коммуналка турында уйлыйсыңмы ә? син ул ачуны чыгарды ул яңалык әйме ә жкх яңалыклары ачуны чыгара синең әйме әлбәттә ул минем белән сөйләшә алмый озак сез беләсезме ул бер ике бер э, ике җавап э, бер ике сорау бер ике сорауга җавап бирә дә соңра куркытырда башлый бит ул Ә, җәмәгать, саубуллашырга вакыт җитте, Гүзәл. Әйдә, син әйт инде, син шундый матур саубуллашасың. Дуслар, шуның белән яңа форматтагы тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сезгә ничек ошадымы? Юкмы, комментарийләрдә фикерләрегезне язып калдырыгыз, безгә сәламнәр җиткерегез. Сез... Ә без...
Сөйлә, сөйлә. Ә без саубуллашабыз. Сау булыгыз, һәм сезгә ошады.